zvafanira kuti vanhu pavano pavanodana pavanonzi vachiita paipai handiti wakambonzwa question inotanga kuuya kuvakadzi kana kuti mubvunzo unotanga ku kana kuti zvinotanga kutora vakadzi uri kundiigira chirwere mhm. hakusi kundi kwanzi uri kundichiita kuti youare breaking my heart uri kundiigira chirwere mm -hmm. wanzwisisa kana zvikanzi uri kundiigira chirwere which means ari kuku watopiwa iwewe nhinge kuzichi kuchita hakuna problem problem iripo ndeyekuti wandiigira chirwere anditi but murume manje akachita manje anditi mukadzi akachita murume handiwa panzwiza kuchita kunoita mukadzi achiita murume vakadzi isusu taiudzwa kudhara kunzi vakadzi kana vakafunga kurara nomwe murume varara nemwoyo vapanzwisisa mm. kwete vakadzi vari kwemazuva ano vakadzi vemazuva ano they can eat you baba pasina kana moyo
vakadzi vakurava mazuva ano they can eat you pasina even
women variko mazuvaakatongochita anenge atochita i mean nemoyo wese atopinda nemoyo because remember what i'm lacking from you ndikuzvitsvaga somewhere out there hausi kundipa love hausi kundipa attention ndinotsvaga munhu ari kundipa ndofona in love with him ndato ndikazorara naye ini ndatozomuda zvekutodaro wakaka wakaka wakamboenda mabasa anditi unoenda mabasa iwe Mm. wakamboona vanhu vanodyara namabasa ayo anza okay wakamboona vanhu vanodyara namabasa ayo mm. tese tiri kushanda basa rakafanana tiri kupiwa 5000 rands tese pabasa ipapo anditi Mm. but a woman anokwanisa kutochita nemurume wake anopanzi achitochita nemufesi waanoshanda naye apa vakadzi vaye vanochita nemagarden boy and it mm. uri kutiudza here kuti murume uyu anga asiri kukwanisa kuprovidha kune mukadzi uyu yes. chaari sikukwanisa kuprovidha kune mukadzi uyu maybe sex chete exactly. and it of which that's what we need as women if i'm lacking in there i'm telling you kana murume wacho hore ndo patadzoka paipai kuti une moyo here unoda wekuti murume uyo uraita ari kukupa sex but ana mari because kana iwe ukati sisi ndo zvandiri kuda inini chichichichi handi murume uyu uyu wauri kudanana naye uyu ari kukupa sex haana mari you still leave him uchienda kuna ane mari uchindorara naye for money uchidzoka kune uyu ari kukupa sex am i lying
saka uyu ane mari uri kumuda here uyu Uh, yeah. kana ndiri kuda mari yake kana ndiri kuda mari yake bcause vakadzi vakawanda vatinonzwa isusu baba vachitaura ivo kuti ndanga singamude ndaingoda mari yake but you were sleeping with him ndosaka ndikutaura inini kuti women of nowadays most of you 80 percent vakadzi variko these days they date because they want something from the person not because they love the person unenge utori nemufesi wako waunenge wakambozviona here kuti pane musikana akatonaka zvekutodaro zvezve but achidai nechimwe chimufesi chekuti aminu haufa chimufesi chai chinenge chichimurova pamwoyo chaipo chaipo handiti mm. but hachina mari but chinosangana nasomeone anenge aine kamari kake handiti asangani mufesi ane kamari kake anenge achindodai nemufesi uyo achitorara naye but achidzokera futi kune chii kune face wake vakadzi vanochita vaiva hazviri kuti vari kuda that same person anoenda uko achichita kubasa uko but manheru akatora nemurume wake achisvika kumba achitodza murume wake kuti nhasi ndakaneta handisi kuda bonde but haasi kubuda mumba imomo because ari kuda imba yake handiti nemurume wake but uko achiita sei achichita uko ndo pandiri kudzoka ine mubvunzo wangu wekuti mune mwoyo unoda here varume kana kuti munoda something from the man a man is a provider he must be a provider so if he fail he to must...
provide you must cheat no i'm not mm. i'm not saying that mm. but then guys let's just accept it kuti ndozvo zvakangogara zvichingwari kuti as vakadzi tinotongoda provision you need to provide you need to show me kuti you can take care of me so which means ndawinhaka yes